Сәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кадерле дуслар, без алдагы роликларда сезнең белән сөйләшкән идек чын хакыйкый дуслык һәм дошманлык турында. Һәм кем безнең хакыйкый дошманыбыз икәнлеген сорау бирсәк, Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә үзе шушы сорауга җавап кайтара. Аллаһы Тәгалә Ясин сүрәсендә әйтә, Аузу биллахи минәш шәйтанир раҗим, бисмиллахир рахманир рахим, иннәһу лакум адуум мубин. Чыннан да шайтан иң ачык һәм иң куркыныч явыз яман дошман булып санала. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгаләдән ерагайта. Һәм бүгенге вәгазьдә без сезнең белән биш гамәлне Ишетербез. Шушы гамәлләрне үтәсәк, шайтаннан дуслыкны эздерәбез, шат иншалла, һәм Аллаһы Тәгалә белән дуслыкны ныгытабыз. Шайтан яратмаган биш гамәл турында бүген сөйләшербез. Иң беренче, Аллаһы Тәгалә белән элемтәне ныгыту. Ничек? Ас-салә, намаз. Намаз ул шушы Аллаһы Тәгалә белән элемтәне ныгыта торган иң күркәм гыйбадәтләрнең берсе. Һәм, чыннан да, намаз сыйләтүн дигән сүздән килә, ягъни элемтә. Шушы элемтәне ныгытсак, намазыбызны торгызсак, намаз белән, гыйбадәт белән тормышыбызны бәйләсәк, ул вакытта, Аллаһы Тәгалә белән элемтәне ныгыткан саен, шайтан белән элемтәбез эзелә башлый. Беренчесе, димәк, намаз. Намазыбызны чын ихлас күңелдән үтәп, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт белән якынаеп, шайтаннан ерагаябыз. Икенчесе исә ул Аллаһы Тәгаләне искә алу.

Һәм ул кешедән ерагаерга омтылыр дип килә. Ягъни анын шушы кеше белән элемтәсе эзелер дип килә. Өченче гамәл, ул да инде Аллаһы Тәгалә хозурында Крәән уку. Крәән уку, без Аллаһы Тәгаләнен сүзен өйрәнгән вакытта, укыган вакытта тормышыбызны нурландырабыз. Хәтта Пиямбербез алейхиссалату вассалам хәдисләрен берсендә әйтә, әгәр дә бәндәләр Коръәнне укысалар, өйләрендә, мәсәлән, укыган вакытта Аллаһ Тааля берничә бүләк бирә. Беренчедән, ул йортта булган яшәгән гаилә, кешеләр, алар аерым Аллаһы Тәгаләнен ярдәмендә булырлар һәм аларнын Аллаһы Тәгалә тарафыннан ризыкнын киңәю дигән бүләгенә ия булырлар, дип килә. Икенчесе исә ул Аллаһы Тәгаләнен рәхмәте белән Аллаһы Тәгалә шушы нигездә булган гаиләнен, яшәгән кешеләрнен Күңелләренә тынычлык килер, рәхәтлек иңер. Һәм өченчесе, фәрештәләр җыелып, шушы йортны тагын да нурлырак, тагын да яктырак, Аллаһы Тәгалә нуры белән нурландырырлар. Шат иншалла. Һәм тагын бер Олуг бер ысул, шайтанны бездән биздерә торган ысул, ул бисмилла белән бөтен күркәм гамәлләребезне үтәү. Хәтта, мәсәлән, әгәр дә берәр кеше өйләренә, өенә Аллаһы Тәгаләнең исеме белән керсә, бисмиллаһи рахманир рахим дип әйтеп, Мәсәлән. Һәм ашарга утырган вакытта, Бисмиллаһ, дип ашый башласа, шайтан көчсез калыр һәм әйтер икән. Әйтер, Бу йортта миңа яшәргә урын да калмады, ашарга ризык да калмады. Бу йортта миңа яшәргә мөмкинчелек калмады, дип, ул нигездән шайтан китеп барыр дип килә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, һәм тагын бер олуг бер ысул, бишенчесе, ул да инде дога. Дога, дога ул мөмин мөселман кешенең иң көчле коралларының берсе, саклый торган, Аллаһы Тәгалә белән элемтәне ныгыта торган Олы гомер Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Һәм Пигамбәребез алейһиссалату вәссәлам хәдисләренең берсендә әйтә, Бисмиллаһи тәвәккәлтү аляллаһ вә лә хәүлә вә лә кувәтә илля биллаһ дигән доганы әйткән бәндә Аллаһы Тәгаләнең ярдәмендә, сакчылыгында булыр һәм шайтан ул бәндәгә карата әйтер, Ничек инде андый кешене Аллаһы Тәгаләнең юлыннан биздереп булыр. Ул кешегә бернинди көч, күәт, зыян китерә алмас. Аллаһы Тәгаләнең ярдәмендә һәм сакчылыгында булу сәбәбендә, дип, кулларны төшереп, шайтан көчсез, зәгыйфь калып, ул кешедән ерагаер дип килә. Хөрмәтле дуслар, шайтаннан Безне мәңгелек хәсрәткә, мәңгелек бәхетсезлеккә этәрә торган шайтаннан ерак булыйк, Аллаһы Тәгаләнең Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә якынаеп, әйе, хакыйкый рәвештә шушы биш ысул белән файдаланып, мәңгелек бәхеткә, сәгадәткә ирешергә насыйп әйләсә иден. Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.